Croeso unwaith eto i chi. Dwi'n falch tu hwnt i weld bod yna siwr gymaint ohonoch chi wedi cymryd y cyfle i ymuno gyda ni brynhawn yma. Ein gobaith ni erbyn diwedd y sesiwn heddi yw y bydd gyda chi well dealltwriaeth o'r cymwyster y newydd yn y Gymraeg fydd yn dod i fewn i gefnogi'r cwricwlwm newydd i Gymru. ac gobeithio bydd hynny hefyd yn cynnwys gwell dealltwriaeth o'r rhywfaint o'r cefndir a'r rhesymeg sy'n eistedd tu cefn i'r newidiadau hyn, um, gwell dealltwriaeth o beth fydd y cymwysterau newydd hyn yn diolygu i ddysgwyr, um, a hefyd uh, gwell syniad o'r camau nesaf byddwn ni'n ei cymryd i gydweithio yn agos gyda athrawon, dysgwyr, arbenigwyr ac eraill er mwyn cyd-greu y cynnwys a'r asesiadau ar gyfer y cymwysterau newydd hyn. Felly, dyna'r gobaith fel o'n i'n gweud, fyddwn ni'n gweithio ffordd trwyddo heddi. I ni hefyd yn awyddus bod y sesiwn yma ni'n rhyngweithiol, Um, fe fyddwn ni'n uh, wneud yn gorau felly i gadw'r cyflwyniad agoriadol mor fer y gallwn ni, er mwyn bod ni'n sicrhau gymaint o gyfle â phosib yn dilyn ymlaen o'r cyflwyniad i gael trafodaeth, i gael ateb eich cwestiynau chi ac yn y blaen. Uh, mae pob croeso i chi ddefnyddio um, y chat wrth bod ni'n mynd yn ymlaenau uh, i godi unrhyw gwestiynau, godi unrhyw pwyntiau byddwch chi'n hoffi trafod uh, yn y Gymraeg neu yn y Saesneg, mae croeso i chi wneud hynny Nawn ni drio ateb nhw wrth bod ni'n mynd yn y chat, ond hefyd fel o'n i'n sôn, byddwn ni hefyd yn ateb rhai o'r cwestiynau o ddiddordeb ar ôl i ni orffen gyda'r cyflwyniad. Reit, so gobeithio bod hynna yn glir a bod hynna, mae dyna beth ych chi'n disgwyl, a bod chi yn y wemin ar gywir. Uh, felly, uh, nawn ni glatio bant felly. So, Annabel, os gawn ni gael y sleid nesaf, os gwelwch chi'n dda. Felly, cyn i ni gyflwyno'r uh, tri cymhwyster Cymraeg newydd sydd ar ddod, lycan ni weid uh, gair neu ddau er mwyn rhoi y newidiadau hyn mewn rhywfaint o gyd-destun. Um, felly, ers i Lywodraeth Cymru gyhoeddi bod yna gwricwlwm newydd i Gymru ar y ffordd, sy'n anelu at roi mwy o gyfleoedd i ddysgwyr i lwyddo drwy addysg eang a chytbwys, uh, Cyn gynted ag oedd e'n glir bod y cwricwlwm ar y ffordd, o'n i'n gwybod y byddai rhaid i ni ddechrau sgwrs ehangach ar sut olwg ddylai fod ar cymwysterau ar gyfer dysgwyr 14 i 16 oed yn y dyfodol. Um, cymwys ar gyfer y dyfodol yw'r enw i ni wedi rhoi ar rhaglen uh, flaengar a chyfranogol o waith a fydd yn rhoi cyfle pwysig i athrawon ac eraill ledled Cymru i gael cymryd rhan yn uniongyrchol yn y gwaith o siapio cyfres newydd sbon ac arloesol o gymwysterau i gyd-fynd gyda'r Cwricwlwm Newydd i Gymru. A mae'r gwaith yna wedi bod yn mynd rhagddo ers sawl blwyddyn bellach. Um, yn ôl yn yr hydref, yn dilyn ymgynghoriad gyda dros uh, 500 o ddysgwyr, rhieni, athrawon, darlithwyr a chyflogwyr, fe wnaethon ni gadarnhau yn gweledigaeth ni ar gyfer cymwysterau'r dyfodol. Uh, roedd hynny yn cynnwys datgan yr ystod o bynciau tygau fydd yn cael eu hailwampio uh, yn barod ar gyfer y cwricwlwm newydd. Ac wrth gwrs, byddwn ni'n mynd ati i wneud y gwaith diwygio ac ailwampio hynny uh, ar y cyd gydag eraill drwy'r dull cyfranogol cyd adeiladol yna o'n i'n sôn amdano. Fodd bynnag, yn yr hydref, fe wnaethon ni ddal nôl uh, yn penderfyniad ni ar pa gymwysterau Cymraeg fydd i hangen um, er mwyn i ni allu ystyried beth fydde y cam gorau i'w, i'w gymryd uh, yng ngoleuni uh, gwell dealltwriaeth o fwriadau polisi y Llywodraeth ar uh, yr iaith Gymraeg. Felly, wnaethon ni gymryd y cyfle, rhyw seibiant byr, i fynd ati i ailwerthuso'r opsiynau oedd yn bosib uh, yng ngoleuni yr arweiniad polisi gan y Llywodraeth ac i gynnal cyfres ddwys o drafodaethau pellach gyda rhanddeiliaid. Ac yn dilyn y gwaith yna, fe wnaethon ni fis diwetha gadarnhau ein penderfyniadau ni ar gyfer yr ystod o gymwysterau Cymraeg fydd ar gael i'w haddysgu am y tro cyntaf o fis Medi 2025. I ni, Cymwysterau Cymru, i ni yn hyderus y bydd y cymwysterau Cymraeg newydd hyn yn rhoi cyfle teg a chyfartal i ddysgwyr i gyflawni yn y Gymraeg, dim ots pa fath o ysgol maen nhw'n ei fynychu. I ni yn awyddus i weld bob dysgwr yn datblygu um, i, i gallu i ddefnyddio'r Gymraeg yn hyderus o fewn continuum dysgu, sy'n cynnwys dysgwyr sydd â chydig neu ddim profiad o'r iaith, hyd at rheini sydd â hyfedredd um, amlwg yn yr iaith. Mae cymwysder y Cymraeg ar gyfer dysgwyr mewn lleoliadau cyfrwng Saesneg eisoes wedi cael ei hatgyfnerthu, gyda chymhwyster tygau newydd, fwy heriol a pherthnasol wedi ei gyflwyno uh, nôl yn 2017. Bydd y cymwysterau newydd hyn i ni'n trafod heddi yn cymryd cam sylweddol ymhellach yn y cyfeiriad cywir wrth i ni ymdrechu i greu cenedl gwbl ddwyieithog. Ry'n ni'n glir y bydd angen i ni barhau i addasu a newid y cymwysterau hyn dros y ddegawd nesaf wrth i ni weithio gyda phartneriaid a rhanddeiliaid eraill i wireddu amcanion Strategaeth Polisi Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymraeg 2050. Yn y pen draw, ein nod ni yw i gyrraedd y pwynt pan allwn ni gynnig un cymhwyster cyfun i bob dysgwr yng Nghymru yn yr iaith Gymraeg. Ni ddim yna eto, ond fel o'n i'n sôn, mae heddi yn garreg filltir o ran datgan y cam nesaf ar y siwrne honno. o'r gorau. Dyna fwy na ddigon o, o ran cefndir oddi wrtha i, uh, felly awn ni mlaen nawr i drafod y tri cymhwyster newydd na uh, dyn, ni, dyn ni wedi datgan fydd i hangen uh, i gyd-fynd gyda'r curriculum newydd yma. Felly, na i basio draw i Catrin nawr fydd yn esbonio mwy uh, am bob un ohonyn nhw yn ei tro. uh, yn ogystal â gliro rhywfaint ynglyn â sut byddwn ni'n mynd ati i weithio gydag eraill i ddatblygu y manylion o ran, o ran i dyluniad nhw, i asesiad nhw. Felly, um, Catrin, traw at y ti. Gret, diolch Emyr, a prynhawn da i bawb. Um, so, Annabel, allai di symud ymlaen i'r sleid nesaf, os gwelwch yn dda. Felly, o ran yn penderfyniad ni, um, mi fyddwn ni yn cyfuno iaith a llenyddiaeth, hwnna dim penderfyniad cyntaf ni, um, ac mi fyddwn ni'n creu un cymhwyster tegau integredig newydd Cymraeg ar gyfer dysgwyr mewn ysgolion Cymraeg um, a dwyieithog. Um, mae cyfuno iaith a llen yn rhoi'r cyfle i fwy o ddysgwyr astudio llenyddiaeth Achos mae'r niferoedd sy'n ei astudio wedi bod yn um, gostwng dros y blynyddoedd diwethaf. Felly, achos bod hi'n ymddangos bod rhai dysgwyr ddim yn astudio llenyddiaeth y tu hwnt i 40 oed, da ni'n teimlo bod cyfuno iaith a llenyddiaeth yn mynd i atal um, hynny rhag digwydd. Mae cyfuno iaith a llen hefyd um, yn helpu dilyniant i safon uwch gan fod Cymraeg safon uwch eisoes um, yn eu cyfuno nhw. A da ni hefyd yn teimlo bod cyfuno uh, yn gwneud hi'n haws creu cysylltiadau rhwng y ddau. Uh, mae athrawon wedi bod yn deud wrthyn ni bod gorgyffwrdd rhwng y cyrsiau uh, presennol um, a bod hynny'n annog dysgwyr ac athrawon i wneud cysylltiadau um, ar eu traws. Ac wrth gwrs mae llenyddiaeth hefyd yn rhoi cyd-destun i iaith. Felly mae'r penderfyniad yma, da ni'n teimlo, yn helpu i, i wneud y ddwy elfen um, yn fwy diddorol i'w hastudio um, ac i'w haddysgu hefyd, um, gobeithio. Um, ystyriaeth arall, wrth gwrs, ydy bod cyfuno iaith a llenyddiaeth yn galluogi dull mwy cyfannol um, o asesu iaith. Yym a yy mi fydda hynny'n gallu lleihau'r baich asesu gan ganiatáu mwy o amser wedyn ar gyfer y yr addysgu a a dysgu. Yym mi fydd cyfuno hefyd yn rhoi rhyddid i ddysgwyr ac i ysgolion ddewis cymysgedd o gymwysterau sy'n adlewyrchu'r ehangder a chydbwysedd y y cwricwlwm newydd. Felly fel 'dan ni'n gwybod, 'dan ni'n yy yy integreiddio yy pyncia' eryll hefyd, fel Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth. Yy felly bydd llai o gymwysterau ar wahân wedyn yn y pyncia' yna yn rhoi mwy o le i ddysgwyr gael profiadau ehangach ar draws y cwricwlwm cyfan. Dyn, dwi newydd sôn yn fanna am, am y Saesneg, ac wrth gwrs, da ni eisoes wedi wneud y penderfyniad i gyfuno iaith a llên ar gyfer Saesneg. Um, a mae'n werth jyst cadarnhau yma pnawn yma um, y bydd y cymwysterau tegau Cymraeg a Saesneg newydd yr un maint a her um, a da ni'n teimlo y bydd hyn uh, yn cefnogi dull cydlynol o ddysgu yym iaith mewn ysgolion. Felly dyna di'r penderfyniad cynta. Yym symud ymlaen i'r ail benderfyniad rwan. Yym felly Annabel os all alli di symud ymlaen i'r sleid nesa os gwelwch yn dda. Felly mi fyddwn ni o ag i'r nesa os gwelwch yn dda dwi'n meddwl i'r ail benderfyniad 'na ni. Felly mi fyddwn ni'n rhoi'r gorau i'r tegau Cymraeg ail iaith presennol Um, ac mae'r penderfyniad i wneud hynny'n cefnogi polisi Llywodraeth Cymru o ran cyflwyno un continiwm o addysgu a dysgu Cymraeg. Um, felly mi fydd yna gymhwyster tegau newydd yn cael ei greu ar gyfer dysgwyr mewn lleoliadau cyfrwng um, Saesneg. Uh, Rhaid i ni gofio wrth gwrs bod cymwysterau Cymraeg ar gyfer dysgwyr mewn ysgolion cyfrwng Saesneg wedi datblygu tipyn dros y y pum mlynedd diwethaf yn enwedig. Nath Emyr sôn yn fras yn gynharach, ond yn 2017 yy fe wnaeth y cymhwyster TGAU presennol ddisodli y cyrsiau llawn a byr blaenorol, sef y TGAU Cymraeg Ail Iaith a'r TGAU Cymraeg cymhwysol, a wnaethon ni ddeud yr adeg hynny yym y bydda TGAU Cymraeg ail iaith yn cael ei adolygu eto i adlewyrchu'r cwricwlwm newydd. Yym a dyna lle 'dan ni 'di cyrraedd rŵan. Felly mi fydd y TGAU newydd yn seiliedig ar yy y disgwyliadau sydd yn y cwricwlwm ac mi fydd yn adeiladu ar y cynnydd yym sydd ac fydd erbyn hynny wedi'i wneud efo'r yym cymhwyster presennol. Yym ac mi fydd y y cymhwyster newydd yn parhau wedyn i ddatblygu sgilia gwrando a siarad dysgwyr fel bo' nw'n gallu yym cyfathrebu'n ddigymell yym ac yn hyderus wrth gwrs. 'Dan ni ddim yn gwbod beth fydd 'i enw fo eto yym dyma rwbeth yy y bydden ni'n 'i drafod gydag yy athrawon a dysgwyr wrth i ni fynd ati yy i'w greu. Felly dyna di'n ail yym benderfyniad ni. A wedyn symud ymlaen i'r trydydd yym penderfyniad. Felly Annabelle os alli di symud yr sleid ymlaen os gwelwch yn dda i'r un nesa. Yym da ni hefyd yn cyflwyno cymhwyster newydd ychwanegol ar gyfer y disgyblion hynny mewn lleoliadau cyfrwng Saesneg sy'n barod wedyn i symud ymlaen ymhellach ac yn gyflyng- yy yy yn gyflymach o ran eu sgiliau Cymraeg nhw ar hyd y y continiwwm. Felly, fydd y cymhwyster newydd ychwanegol 'ma ddim yr un maint a chymhwyster TGAU, ni fydd ond llai, um, a'i bwrpas fydd cefnogi dysgwyr fwy fwy gyda'u sgiliau um, llefaredd nhw, fel bod nhw'n gallu sgwrsio'n fwy hyderus a digymell o fewn a wedyn a thu hwnt i'r ystafell ddosbarth. Yym y bwriad ydy bod yy y cymhwyster newydd ychwanegol yma yn cael ei gynllunio i adeiladu ac atgyfnerthu'r hyn y bydd y disgyblion yn gwneud fel rhan o'r cwrs tegau. Um, a'r bwriad ydy wrth gwrs felly bod hwnna'n rhoi mwy o hyder a mwynhad i ddysgwyr wrth ddefnyddio'r Gymraeg. Um, 'Da ni yn rhagweld y byddai'r cymhwyster newydd yma yn gallu cael ei addysgu ochr yn ochr efo'r cymhwyster TGAU, yy felly mi fydd o yna i'r disgyblion hynny sydd yn yn symud ymlaen, fel o'n i'n sôn yn gynharach, ymhellach ac yn gyflymach o ran 'u sgiliau Cymraeg ar hyd y continwwm 'na. Yn amlwg, athrawon sy'n nabod 'u dysgwyr orau, yym felly mi fyddan nhw'n gallu defnyddio'r cymhwyster hwnnw um, i ymestyn y rheini sy'n gwneud cynnydd da. Um, da ni'n ymwybodol bod rhai disgyblion yn cael eu capio um, ar hyn o bryd um, a does na ddim darpariaeth ychwanegol yn y Gymraeg iddyn nhw. Felly, da ni'n gweld y cyfle yma i gyflwyno cymhwyster sy'n galluogi disgyblion i wneud rhywbeth ychwanegol a felly wneud y cynnydd gorau phosib um, ac wrth gwrs wedyn cael cydnabyddiaeth a, a wneud hynny. Ac yn amlwg, da ni'n awyddus iawn i wneud yn siŵr y bydd y cymhwyster newydd hwn yn mor afeilgar â phosib, er mwyn roi yr her 'na i'r disgyblion o fewn yr un amserlen. Um, a wedyn jyst i sôn yn, yn sydyn felly, o ran be mae'r newidiadau hyn yn golygu i ddysgwyr yng Nghymru, um, wrth gwrs mae yna ddisgwyl i bob dysgwr ddysgu Cymraeg hyd nes bod nhw'n 16, um, a da ni'n credu y bydd y set newydd yma o gymwysterau Cymraeg yn rhoi cyfle teg yym a chyfartal i bob un gyflawni yn y Gymraeg, yym dim ots pa fath o ysgol maen nhw'n i mynychu. Yym oedd oedd Emyr yn sôn yn y dechrau, da ni isio bod pob dysgwr yn gallu defnyddio'r Gymraeg, a mae hyn yn cynnwys y dysgwyr hynny sydd efo chydig neu ella dim profiad yn y iaith, hyd at heini sydd efo hyfedredd yn yr iaith. Yym a 'dan ni isio gweld dysgwyr yn symud ar hyd y continwwm o o ddysgu Cymraeg 'ma fel 'yn bod ni yn cynhyrchu siaradwyr hyderus yym a a 'dan ni yn hyderus bod y cynnig yma'n helpu i i ddechra gwireddu yym hynny. Yym ag eto fel o'dd Emyr yn sôn a- ar ddechrau'r cyfarfod 'ma 'dan ni hefyd yn ymrwymo i barhau i i addasu a newid y cymwysterau hyn dros y y degawd nesa fel bo' ni yn cwrdd a'r nod yy Cymraeg 2050, ond hefyd y nod tymor hwy 'na o gynnig un cymhwyster Cymraeg i bob yym dysgwr yng Nghymru. Felly, jyst i sôn yn sydyn, dwi'n meddwl bod gen i un yym sleid arall, Anabel, os alli di symud ymlaen os gwelwch yn dda. Yym naethon ni yym gyhoeddi wrth gwrs 'yn penderfyniad llawn ni ddoe yym a o ran y cama' nesa yym 'dan ni eisioes wedi recriwtio athrawon ac ymgorch- yy ymgynghorwyr i i weithio efo ni i ddechra cynllunio yym cynnwys ac asesiada lefel uchel y cymwystera newydd yma. Mi fyddwn ni'n cwrdd am y tro cynta yym yym yy ymhen chydig dros wythnos. Yym felly 'dyn ni'n edrych ymlaen yn fawr at hynny. Yym a wedyn mi fydd cyfle wedyn i chi a'r cyhoedd rhoi adborth i ni am ein cynigion yym yn ffurfiol yn Hydref 2022. Yym a'r syniad ydi wedyn wrth gwrs bod y cymwystera 'ma'n barod i'w haddysgu gyntaf yn 2025 a wedyn ei hasesu yn gyntaf yn 2027. Um, ond, os mae gennych chi ddiddordeb bod yn rhan o'r gwaith yma, um, wrth i ni symud ymlaen dros yr, yr wythnos a'r misoedd nesaf, mae croeso i chi gysylltu efo ni, a mi fyddwn ni wir yn falch o'r cyfle i weithio efo chi. Um, felly, dyna o'dd gen i yy i gyd o'dd gen i i ddeud yy felly wnâi drosglwyddo nôl at Emyr. Felly diolch i chi yn fawr am wrando.